Abarikutimbatiina aba nibagira ngu abantu aba oyihireho kumanya ngu eitaka ry'orushozi oru n'eryabo, ngu bagyenzire omu maisho baayombeka amaju hamwe n'okuhingamu ebihingwa obwe bakutamu emigorora, eki bakugira ngu tikirikwikirizibwa. Ekikorwa ky'okucwekyereza amaju hamwe n'ebihingwa kigyemesereize ab'ebyokwerinda kweshuka omu kicweka eki kandi bateireho orukiiko n'abarikutimbatiini okumanya enshonga ezirugirireho baaruga omu buteeka bakataarura enshonga zaabo omu ngaro. Bakatandikaho enteekateeka yaabo abantu batakurenga bashatu. So baabyara emigorora tutakumanya enteekateeka yaabo. So kutuhikira aha kumanya ngu barimu bagingirira ebihandiiko omu gavumenti y'okutwara eitaka ryaitu nk'oku batwine nibatwara amataka gaitu omu bibungo ei turikuhingamu, twagira ngu nga hasi ku twaguza eitaka ryaitu itwe twaza kuguma omuri ki? Naho nikwo twerundaana tukagira ngu kandi emigorora egi ka tube tugiihiremu kuhitsya ahu gavumenti yaakutuyambira. Mbwenu ogwo agira ngu timuragarukaho. hati iba nagize nka itaka tiryeye kutaha amaizi ngo turagatahe n'omwuha bakubuuza oine emyaka hati oine oine nk'emyaka makumi ana ahantu naha emyaka igana ataano onyine mbwenu ogira ngu tiwaawe turateeho amaizi ekyo nikyo kiretsire ebizibu nk'ebyo. Beitu abebembezi ba disiturikiti ya Ntungamo nibagira ngu gavumenti ekaha abantu itaka erikutimba mutiini hamwe n'okuhingaho ebyokurya by'okwebaisaho kwonka tibara baikiriize kutamu emigorora. Kukwatwa embito kukabaho
kwonka ekirikunsaasa munonga abaayetombwisire kandi nibo bari omu kikoosi ky'okutema. Bwanyima y'okwetombwita hagiiremu abantu babiri baaruga aha kikoosi. Baabaasa be enkumi ezi ibiri ibiri bakwetongoita bakore association. Mwami okugira ngu bakore association hati kandi association baagirugamu barangwa si abatimbi singi bara bara kutimba kiro ikumi, kiro emwe, kiro ibiri. ekikuhenda amateeka. Abatimbi ba tiini babaire baine okwetomboitwa ahabwa bataahi baabo abarikwenda kwegaruriza eitaka ry'orushozi oru kandi bakataho ebiragiro by'okuyamba omwanya gwabo na munonga amabaare agu barikwihamu. Tuteganisizeho amabaare, twineho amabaare aga agari ahaiguru agabaire nigatuyamba twena omuntu yaayenda kugira ngu ayiheho otubaraza okutwombekyesa kwonka twashanga haaburamu kutugiraho kuremwa kugiraho obugabe itwe nk'abataka. Eky'okureeberaho eijo hakaizaho motoka ya ifaaha ezire kwihaho amabaare erikuza kugatwara aha kanisa kandi ekanisa niyo emwe ekwataniise na kampuni egi. Omuntu owaizire kupakiraho amabaare bamukwata bamuteeka omu pooriisi. Ekyo kintu kyatukwataho munonga kandi ogwo muntu akaba ari Treasurer waaki? W'ekanisa. So twagira okuteganisibwa twamanya ngu abo bantu abari omuri ekyo kintu baine enteekateeka yaabo etari eyaitu nk'abantu. Pooriisi ya Ruhama ku ebaire neegambaho n'abatimbi ba tin, ejumiriire embaju zoona ez'abahingire omu itaka eri bakagaruka bakatamu emigorora n'abo abacwekyereize ebihingwa. Kirimu nikicondoza so enshobi ibiri tizirikubaasa kukora ekihikire kimwe. Hati omuntu yaakora enshobi noomureka noomutabaariza ok so next time omurundi ogundi Pooriisi turiho. Nimanya bwaki polisi eriho? Mugume mutuhe emirimo, twine emirimo, tuba nitwine emirimo turiyo tushutami. Abatimba aba bateereire gavumenti omuranga kwija kubayamba omu nshonga egi. Orushozi oru
nirutukorwamu abantu bakuruga omu mashaza garengyera ataano omu disiturikiti egi eya Ntungamo. Okushasha kw'abantu aba boona abu wareeba hariya abarengyere magana ataano n'abandi abataija, twine okushasha kuhango kushanga ngu itaka eri Eryabeire riri erya baashwenkuruza, baashwenkuru na baatata nirigyenda kubeera eiziina ry'abantu bakye. Ekyo nikishaasha munonga otakaagira ahabw'okuba abantu beeteeraine aha kwonka nikyo kirikubashaasha. Nimwo bakuha eby'okurya obu obwire obw'enjara oburiho egyo eshaaha, nimwo bakuha sukuuru fiizi z'abaana, mbwenu ekizibu nikyo ekyo abantu nibashaasha munonga ahabw'embeera eriho egi erikuteganisibwa. Gavumenti yaateimukiramu ekagira eki yaayamba, hanabaasa kwija kubamu n'okusheesha eshagama. Abaahingire bakahinga omu nshobi, n'ababitemire babitemire omu nshobi ahabw'okuba bakaabaire nibatwara obujunanizibwa bwabo kwetombeitwa kwabo omu mateeka abatemire. Kandi abahingire bakahinga omu nshobe ahabw'okuba bakahinga omu maziina ga kampani. Orukiiko oru ruhweire pooriisi eraganiise abatimba aba oku barakora aha nshonga zaabo. Abantu barikurenga omuri rukumi nibo bakugambwa kuba nibejunisa orushozi rwa Rwamwira okutimba tiini hamwe n'okuhinga omu rubaju rwarwo. Okurugiirira aha Abataka, orushozi oru tirwine mukama waarwo kandi batwire nibarukozesa boona nk'Abataka, beitu ngu bamwe omu bagyenzi baabo batandikire kurutamu emigorora obwe barikuzibira bagyenzi baabo okugira ahi baacwekanisiza eki barikwekyengyera ngu enkora egi yagumizamu babaasa kwija kuhamba orushozi oru. Gashakwa Al Wasswa na Recho Nankunda.